Bonġu, bonġu lil kulħadd. Illum nixtieq naqsam daqsxejn ta' ħsieb li ġieni f'moħħi f'waqt li kont qiegħed insaqqi. Jiena persuna li nħobb ħafna eh, l-pjanti, għandi diversi pjanti kbar ukoll, għandi daw mhux pjanti daw li se nsemmi, għandi żewġ ma nafx jgħidulhom insomma. Għandi tlett, ħa nsejħilhom pjanti għalissa ara, b'weraq kbar imma ma nafx jgħidulhom. Weraq ġifieri mhux siġar tal-banana daw, imma daw tant jikbru li jiġu siġar, ġifieri litteralment siġar, daw jitilgħu sa żewġ solari u anki iżjed, jiġifieri siġra. U jien għamilthom ġo pots kbar għandi għandi oħra din siġra mjukka, jiġifieri għandha Bħala pott, pott enormi għandha u fondha qisu daqs tliet piedi u nofs fondha, jiġifieri l-pott, jiġifieri għandha fejn tespandi u din telgħet kibret fiha xi sular u nofs din il-jokka, insomma, u waqt li qiegħed insaqqi Għaddi l-ħsieb minn ġo moħħi. Sewwa u qed inqabblu ma' ma' waħda mill-filosofiji tiegħi fejn tidħol in-natura, sewwa. Bdejt inqabbel ukoll ma' kif ċertu reliġjonijiet iħarsu lejn in-natura, li jsejħulu Alla, isejħulha Alla. U bdejt naħseb jiena ftit. Issa, ħa naqsam dan il-ħsieb magħkom u araw jagħmilx sens, ewwa, jiena għalija jagħmel sens. Jiena għaliex dejjem inħares lejn in-natura jiena bħala eh, numru infinit ta' enerġiji sewwa illi jaġġixxu flimkien mingħajr Mingħajr rieda Mingħajr rieda Meta ngħidu mingħajr rieda, jiġifieri mingħajr preferenzi, fis-sens, m'hemmx m'hemmx l-indħil ta' preferenza bejn ġens u ieħor kif insibu fil-Bibbja. jew inkella kif tipprova tgħallem reliġjon organizzata, jiġifieri bħal meta jgħidulek Illi Alla jippremjak, eżempju, sewwa jew Alla jikkastigak minn dak l-aspett. Jiena din il-forza assoluta ma ntihiex ismijiet, veru drajna nsejħulha Alla, imma jiena għalija din, ok, nista' nsejħilha Alla wkoll għax jiena għalija Alla għandu sinifikat differenti, litteralment 'il bogħod minn dak reliġjuż. Jiena għalija din il-forza enormi, assoluta, waħdiena hija n-natura, sewwa, illi l-oriġini tagħha ħadd ma jafu, jien ma nafux. Ma nafx min jista' jitkellem dwar l-oriġini tan-natura, ġifieri, mhux fuq din il-pjaneta ta'. L-oriġini. Jien naf tgħidli kif oriġinat, b'buq, jien naf xi ħadd jaf, ħadd ma jaf. Jiġifieri li nixtieq norbot magħha din huwa huwa kemm xejn profond, imma fl-istess ħin fija talima wkoll. Dawk u jiena nistieden ukoll nies reliġjużi biex jippruvaw jifhmu dan il-punt li se nagħmel, sewwa mela hija tinsaqqi jiena. U qed indur bot bot dal-għodu jiena li natija jiġifieri, nagħmel ġieli noqgħod noqgħod inħares lejhom hekk, nħodha bħala forma ta' meditazzjoni għax inkun qiegħed nagħmel konnessjoni mal-pjanti wkoll e, u noqgħod nara fejn qiegħed jikber, x'hemm ġdid, tifhem, nħobb nħobb nifli u nimmedita fuq dawn l-affarijiet fil-bitħa. Insomma, waqt li qiegħed waqt li qiegħed imsaqqi, ġini dan il-ħsieb f'moħħi. Ejjena naf konxju illi speċjalment fil-pozzi l-kbar hemm ħafna ħajja, sewwa barra l-ħaxix li jitla' hemm ħafna ħajja, hemm ħafna insetti. Kemm insetti tal-wiċċ, illi jgħixu fil-wiċċ, illi jagħmlu l-ħajja tagħhom u l-evoluzzjoni tagħhom fil-wiċċ, sew, għax għandhom bżonn ix-xemx. U mbagħad hemm ħlejjaq oħra, insetti oħra illi jgħixu b'mod sotterranju, illi m'għandhomx bżonn ix-xemx. Imma il-bniedem, imma jiena, meta tinsaq hekk, kemm, okej, konxju tagħhom, imma mhux konxju il-ħin kollu. Bħal meta tgħid noqgħod attent, mmur naqta' l-ħaxix ma mmurx, jien naf inkissrilhom id-dar tagħhom għall-mod tal-kelma. Għal u meta nkun qed insaqqi, u meta tinżel kwantità ta' ilma għal dan in-naqra ta' nsett, Naħseb jiena tista' tweġġgħu. Tista' mhux għax ħajereq għax imbagħad l-ilma jassorbi ruħu sewwa. Imma ħa nitkellem minn aspettativa ta' brimba, jekk din il-brimba għamlet nisġa ta' qbuta sewwa. U jiena kissirtielha, meta tinbexxex kissirtielha di bit-taqtir tal-ilma xogħol li jinżel u kwantità f'daqqa kissirtielha din ilha jumejn għaddejja fuqha mingħajr ma ridt Jien ma mortx insaqi biex inkisrilha, biex niddistruġġilha din l-għaqbuta, sewwa? Infatti jgħaddi li dan il-ħsieb minn moħħi jiena. Qatt waqt li nkun qed insaqi jiena nista' nkun qed nagħmel il-ħsara. U minflok bdejt il-bexxiexa nżommha għolja bdejt inżommha l-isfel hekk. Biex ma neqridx li jagħmlu dawn l-insetti, għax daqqa waħda kont konxju illi ovvjament hemm il-ħajja ġol-ħamrija, imma ma kontx konxju li qed nagħmillhom il-ħsara jew li nista' nagħmillhom il-ħsara. U fl-istess ħin daħal il-kunċett tan-natura u kif il-bniedem imbagħad din in-natura ppersonalizza, trasforma f'alla, l-alla dak tar-rieda, sewwa li jippreferi ġens minn ieħor. Qed. Ejja, ejja ħa nagħti daqsxejn ta' spunt bejn jew paragun bejn l-aġir li bdejt nagħmel jiena fil-bitħa billi nitfa' l-ilma u qed neqred, li jista' jkun li qridt, ix-xogħol li jagħmlu dawn l-insetti u x-xogħol li tagħmel in-natura illi f'ċertu ċirkostanzi teqredilna jew inkella ttellfilna l-evoluzzjoni tagħna minn aspett ta' maltempata, għall-mod tal-kelma tsunami, jien naf jiżbroffa xi vulkan, jogħla l-ilma jkun hemm it-tide. Dawn l-avvenimenti naturali isiru mhux minn dak l-aspettativ primittiv kif kienu jaħsbu qabel u ħafna min-nies reliġjużi għadhom iħaddnu dan it-tip ta' twemmin. Sewwa. Eżempju s-Sir maltempata, O Alla, ikkastigana b'din il-maltempata. E, għax għamlet ħafna xita, jien naf, dulluvju ta' xita kbira. Minn dak l-aspett, jekk persuna, jekk persuna, għadha tħaddan dan it-twemmin medjokru ta' żmien il-qamel, biex ngħidu hekk, għalik tagħmel sens. Sewwa. U dawn għadhom japplikaw għalkemm inti qed tara dan il-video u forsi wieħed jgħid u ejja kemm qed taħsibna njoranti. Kemm qed taħsib. Imma iftakar naqra kemm-il darba għedt illi x-xemx titla' sewwa il għaliex Alla jridha titla'. Tagħmel ix-xita għal għaliex Alla jridha tagħmel ix-xita, fis-sens jekk tapplika dan jekk tapplika dan il-ħsieb il għaliex Alla jrid li tagħmel ix-xita jew inkella x-xemx qed titla' bil-volontà ta' Alla, sewwa, jekk tapplika dan il-metodu inti tasal f'tip ta' fehma illi għax Alla jrid dawn l-affarijiet li jsiru, sewwa, għax b'xi mod qed jippremjana, sewwa, imma mbagħad ejja mmorru minn aspett l-ieħor. In-natura litteralment meta tagħmel ix-xita u teqred dak kollu li nagħmlu, sewwa, meta tagħmel kwantità kbira ta' xita, bħal dak li sar l-Italja li jien ma nemminx li huwa naturali li f'ħin t'erba' sigħat jew kemm dam għamlet sitt għamel ilma ta' sitt xhur, sewwa dik jien ma narahiex naturali. Ma narahiex naqgħad. Imma ma nidħlux f'dak l-enfasi sewwa ta' affarijiet li qed jiġġenera l-bniedem. Minn dak l-aspett meta n-natura taġixxi b'mod konċentrat sewwa, tant konċentrat u b'saħħa u b'qilla illi taffettwana, taffettwa l-ħajja tagħna, jiġifieri teqridilna dak li nkunu għamilna aħna, Ħafna mir-reliġjużi, speċjalment dawk Protestanti, għandhom f'moħħhom illi dana kollha kollu huwa ġej minn Alla, il għaliex jew il-bniedem qed jagħmel xi ħaġa ħażina, jew għax il-bniedem mhux miexi mal-linja gwida ta' Alla u sebaħ u dana. Jekk toqgħod tħares lejn dawn l-affarijiet, in-natura mhijiex konxja ta' x'se jinqered u mhux se jinqered. Oqa' taħseb daqsxejn. Il għaliex aħna qed naqbdu n-natura, tajniha isem, immaskilizzajniha u qed ngħidu li Alla jippremja u Alla jikkastiga. Sewwa? Le. Le. In-natura ma taġixxix b'dak il-mod. Sewwa, in-natura ma toqgħodx tgħid, Isma', għax il-Maltin qed jibnu ġo dak il-wied, mela allura ma u l-Maltin nies twajba, mela ma nagħmlulhomx xita jew inkella jekk nagħmillhom xita nagħmillhom bil-mod ħalli ma neqridilhomx dak li bnew. Le, hekk għandha tagħmel ix-xita tagħmel, bum! In-natura mhix se tiġi titnejjek ta! Jiġifieri meta jgħid ħa tiġi titnejjek tagħmel xi le, ma tiġix titnejjek għax ma għandhiex rieda, ma għandhiex ego, ma għandhiex personalità kif naħsbu aħna minn dak l-aspett ta' bniedem. Jiġifieri meta tagħmel ix-xita qed tagħmel ix-xita għax qed tagħmel ix-xita. Mhux biex tippremjak jew biex tikkastigak. Imma r-reliġjużi Ir-reliġjużi, mhux ir-reli, hemm ħafna tip ta' ta' ta' menti reliġjuż e kif inti tiġi affettwat. Hemm ħafna reliġjużi illi jridu jfittxu 'l Alla f'kollox, f'kollox iridu jfittxu 'l Alla. Jekk tagħmel ix-xita u qered post, Alla kkastighom. Hawn ħafna min-nies, iva, din hija realtà u hekk jaħsbu. Sewwa, u jien hekk bdejt ngħid meta bdejt insaqi. qed bdejt biex nipparaguna lili man-natura, imma bdejt ngħid in-natura mhix se tagħmel bħali, tgħid ara mela minflok se nitfaxxi ta' bqilla kbira, ħa niżżel il-bexxiexa u nsaqi bil-mod ħalli ma neqridx. Sewa, ix-xita mhix se tagħmel hekk. Għax ix-xita mhux qed tippremja u mhux qed tikkasti, ix-xita jekk għandha tagħmel tagħmel. Sewwa, imma jekk inti għandek dik il-fehma, dak it-tħaddin illi dak kollu li qed isir huwa għal konsegwenza tajba jew ħażina tal-bniedem, mhix veru. Dak huwa twemmin illi se jitfgħek fid-dlam. Immaġina din il-pjaneta m'hawnx nies fuqha, ix-xemx xorta se titla'. Ix-xita xorta se tinżel. Ġifieri taħsibx li x-xemx u x-xita u l-elementi naturali u r-rutina ta' dan kollu qed isir għax hawn aħna ta' hawn? Le. Jekk inti qed taħseb li x-xemx tiegħla għalina, le, x-xemx mhux tiegħla għalina. Kieku aħna mhux qegħdin hawn xorta se titla' x-xemx. Imma min jaraha b'dak it-tip ta' twemmin, sewwa, nirringrazzja 'l Alla li qomt, nirringrazzja li telgħet ix-xemx. Skużi, dik, dak hu, dik hija mentalità bażwija antikwata. Ix-xemx xorta se titla'. Ix-xita xorta se tinżel. Qomtx jew ma qomtx inti, kollox se jibqa' għaddej. Anke dik ta' meta fis-seba' jum Alla straħ metaforikament titħares lejha, mhux litteralment. Jien qas qatt ma naf. Illi s-Sibt in-natura tieqaf tieħu break? Tieqaf din, boom, ix-xemx tibqa' rieqda. Dawna metaforiċi dawn l-istejjer. Qed jgħaddu b'mod simboliku sewwa tifsira. Qed jgħaddu messaġġ. Imma dan il-messaġġ mhux se tifhmu billi taqra. Se tifhmu billi tifli s-simbolu, billi tifli l-allegorija li hemm. And God rested, on the seventh day God rested, u Alla straħ. fil-ġurnata tas-Sabat. Waqfa, waqaf kollox, in-natura waqfet, straħet, in, Allegoriji daw, sewwa, ġifieri anke meta Alla kkastiga n-nies tnax-il elf sena ilu, fi żmien Mosè, u għerreq id-dinja. Jekk dan id-dulluvju sar li jiena nħoss li sar, ma kienx involut dan l-Alla maskili, daw kollha metaforiċi, sewwa, daw, dawn kollha allegoriji, Alla ma qeredx id-dinja għax il-bniedem kien ħażin, mela l-bniedem xi qatt kien tajjeb? Sal-lum, kemm evolvejna konxjament? Hawn ħafna nies tajbin, imma xorta għadna ngħafġu u nagħsqu. Sewwa, xorta għadna ngħafġu u nagħsqu, imma ħafna mit-tort m'huwiex tagħna. Ħafna mit-tort huwa tas-sistema kif rawmitna. u skont id-daqqa tad-diska li ddoqqilna s-sistema aħna rridu nisħnu. Jiġifieri jekk din qed tipproduċilek il-minerali li jinnna fl-ilma u x-xorb l-oħra ġo fliexken tal-plastik, inti dak trid tixtri. Ma tistax tgħidlu isma' għamiluli Ġo flixkun tal-ħġieġ joqgħod jiftħu jagħmlu Ġo flixkun tal-plastik tittieħdu għax is-sistema hekk qed tipproduċihom dawn l-affarijiet. Mela allura inti mad-daqqa trid tiżfen. U inti x'ħin xrobt ix-xarba ħa titfgħu jew mal-art jew ġod-dustbin jew ġol-borża tar-riċiklaġġ skont jiddependi minn inti jekk inti bniedem lewkwem li tiġi titniegħek minn kulħadd u minn kollox tarmi mal-art. Kif ġieli nara nies jiena, għafsa ta' qalb. Nibda ngħid għad hawn dawn in-nies, hawn ħafna minnhom dawn in-nies. Jiġifieri aħna mad-daqqa rridu nimxu. Jiġifieri aħna wasalna fejn wasalna bil-konoxxenza tagħna, il għaliex is-sistema s'hemm trid twassalna. S'hemmhekk trid twassalna. Kieku s-sistema trid twassalna iżjed, kieku waslitna iżjed, imma ma tridx l-intenzjoni hi li żżomm hemm isfel. Sewwa. U din is-sistema mhux qed timxi mal-aspetti naturali, le, anzi qed tmur kontra n-natura, kemm tal-bniedem u kemm in-natura b'mod ġenerali. Infatti din id-dinja kissirnieha, mhux aħna, il-popli kissirnieha. Dawk li jixbdu l-isbakk kissruha did-dinja litteralment. Snin ilu kont qrajt illi ovvjament l-ilma jiġi minn xi mkien mhux għajn manifestaw hekk l-ilma sewwa. Hawn dawn il-pampaluni biljunarji sewwa jaqbdu jinnegozjaw mal-gvern jixtru jew jagħmlu xi kuntratt Ikun hemm din l-għadira enormi jkun fiha sawma ċ-ċilma u jixtruha dawn. Jixtru jixtru din l-għadira, sewwa? Jipproċċessaw dan l-ilma, jibbottiljah u jbiegħuh għax-xorb. Sewwa, da u mbagħad meta marru kienu marru xi xjentisti u investigaturi, iċċekkjaw il-livelli tal-ilma jkun naqas drastikament għaliex mhux naqas bi drought għax hemm in-nixfa għax dan hemm impjant, hemm impjant illi dan qed jaħdu l-ilma minn ġo fih. Sewwa? U meta żarmaw kollox għax imbagħad bdew jiġbru litteralment il-ħama. u jagħmlu ħsara lill-inġenji tagħhom, waqfu. Imbagħad marru u sabu dan mhux drought, dan il-bniedem qed jagħmel hekk. Hemm ħafna affarijiet kif nistgħu nsostnu lilna nfusna. U bħal meta bdejt ngħid itbexxex bil-mod, il-bniedem, il-kontra tan-natura, Għandu moħħ biex jaħseb. In-natura m'għandhiex moħħ, intelliġenti s-sema, għax tibda taqra l-ġeometrija u l-affarijiet u kif aħna maħluqin aħna u kif u l-ekosistema ta' kollox. Aqqas tiġik f'moħħok għaddi, qatt, qatt. Aqqas, aqqas. Jekk tasal sal-limite tal-immaġinazzjoni tiegħek, ma tasal tipprova tifhem il-kumplessità u l-intelliġenza naturali. Imma mbagħad hemm dik ix-xi ħaġa illi min-natura stess aħna ġejna intelliġenti biex naħsbu b'mod differenti. Naħsbu, naħsbu b'mod nsejħulek umanitarju biex ma nagħmlux ħsara. In-natura mhux se taġixxi b'mod umanitarju. Jekk se tagħmel ix-xita u hemm dar f'nofs wied, pum ħadd kaxkara. Mhux għax hemm dar u m'hemmx dar, din mhix se toqgħod tgħid. Din bla qalb u bla moħħ. In-natura bestja intelliġenti b'saħħa tal-bliħ, din mhux se toqgħod tgħid għax hemm dar u m'hemmx dar ġol-wied. Xita, kaxkar. Hekk isiru l-affarijiet. Imma l-bniedem imbagħad għandu dik ix-xi ħaġa illi qabel ma jaġixxi u jaħseb u jiffoka, jista' jevita milli jagħmel ħsara. Imma jekk noqogħdu nħarsu lejn kif qed isiru l-affarijiet f'din id-dinja permezz tas-sistema bażwija tal-ħara illi ngħixu fiha, qed isiru qed isir kollox b'mod ħażin, kollox b'mod ħażin qed isir. Iġifieri dawn L-għarrief li ħierġin bid-dottorati u bil-PhDs mill-università u qed jidħlu jaħdmu ma' entitajiet governattivi sewwa biex jipprovdu l-filosofija tagħhom kif ser itejbu l-evoluzzjoni dinjija u kif se nissalvagwardjaw l-atmosfera u l-ħajja tal-bniedem f'din l-atmosfera f'din id-dinja dawn m'qed joffru litteralment fil-verità xejn. Għax kif qed naraw kollox ħażin sejjer. Kollox ħażin, mill-ħażin għall-agħar. Minn ġo t-taġen għal ġo n-nar. B'dawn, b'dawn il-professuri kollha li għandna, kollox ħażin għandna. Allura issa x'inhu jiġri? Kemm għadda ħin? 21 minuta. X'inhu jiġri issa? Mela daw peress li ħan evolvi f'xi ħaġa oħra issa, l-ewwel bdejt bin-natura u bit-tisqija sewwa u l-paragun. Imma Qed naħseb issa fuq xi ħaġa oħra li nixtieq naqsamha magħkom. Li qed jiġri huwa li litteralment is-sistema, intelliġenti kemm hi intelliġenti u qiegħda mmexxija minn nies b'background ta' ta' esperjenzi f'fakultajiet differenti fit-tmexxija tad-dinja, bit-tjubija u bil-ħażen kollu li hawn fid-dinja dawn mhux qed jgħinu d-dinja toħroġ mill-ħażin li huma stess daħluha fiha. Il għaliex ir-rejba għall-flus u r-rejba għall-poter dejjem dejjem dejjem imminat imminat l-evoluzzjoni tajba. Sewwa? X'irrid ngħid bih da? Mela, jekk għal mod tal-kelma hawn din il-kumpanija, sewwa hawn din il-kumpanija stabilita, ġiet stabilita u ingħatat il-liċenzji u l-permessi kollha biex topera sewwa f'post fejn mhux suppost topera illi nafu b'ħafna każi illi jsiru bħal da sewwa jew għax ikunu jafu xi Alla fil-gvern sewwa dik diġà pass ħażin għala il għaliex jekk inti hemmhekk mhix suppost topera u meta ngħidu mhix suppost topera għax hemmhekk jew ħa tagħmel impatt jew għax ħa teqred in-natura jew għax qiegħda wisq viċin żona urbana, sewwa, hemm raġuni għaliex din ma nbnietx u ma tistax tinbena jew topera hemmhekk. Imma dawn xi kultant jiġu jitnejku minn kulħadd u peress li jkun hemm dik il-legami bejn entitajiet indipendenti b'saħħithom u l-gvern, dawn xorta jsiru. Sewwa, u nafu hawn Malta aħna famużi għal dan it-tip ta' aġir, sewwa, fejn inti għandek Żona li ma tistax tinbena, x'jibnu xorta fiha, ġifieri. Sewwa? Hawn Malta speċjalment famużi għalihom dawn l-affarijiet. Il-politiċi jalqgħu għajnejhom, jew għax ikun hemm involuti flus, jew għax ikun hemm involuti ħafna affarijiet, politika insomma. Allura, is-sistema waslet f'punt, sistema globali, illi Tilfet sorma bil-Malti. Litteralment tilfet sorma. Għaliex? Il-għaliex il-mod, is-sistema kif qed taħdem biha, sewwa, tant huwa ħażin, tant mhuwiex promettenti, tant mhux qed jipproduċi, illi Litteralment kollox kollox ħażin, għax qed jagħmlu issa? Ma hemm m'hemmx mod kif issewwi. Il għaliex ħana ħana għandu ra sistema kif inhi maġuna Malta, sewwa, jekk inti għandek ġo pajjiż daqs tikka triqat li huma maħluqin biex ġo fihom joperaw traffiku ta' daqs tikka, sewwa, F'daqqa waħda sibna problema kolossali quddiem wiċċna. Il għaliex bdejna ndaħħlu nies bl-addoċċ? Għax ma ħsibniex qabel sewwa, jew inkella ħsibna u ġejna nitnejku, mhux bħan-natura, n-natura ma tagħmilx dawn l-affarijiet, natura kollox eżatt tagħmel. Meta nqerdet dik id-dar ġolwiet, mhux it-tort tan-natura, min qallek tibni ġolwiet, ma tafx li jgħaddi l-ilma minn hemm. Allura, In-natura kollox perfett tagħmel għalkemm m'għandhiex moħħ, kollox perfett tagħmel. Il-ħażin u l-ħsara li jsir, isir għax il-bniedem hu jagħmilhom ħażin mhux in-natura. Meta skużi bniedem joħroġ b'ċertu difetti fil-ġisem, mhux it-tort tan-natura, in-natura kollox perfett tagħmel, il-ġenetika, it-tbagħbis, Sewwa, dawn l-imħuħ il-kbar li jaħdmu underground fil-laboratorji dejjem iridu jbabbsu u jgħaffġu. Issa nnotaw dawn li jixbdu l-ispak tas-sistema illi ma jistgħux jikkampaw iżjed, mela jridu jnaqqsu l-popolazzjoni tad-dinja. Din din hija dan il-pjan ilu minsuġ litteralment għexieren ta' għexieren ta' snin. Sewwa, jekk immorru lura, sat-Tieni Gwerra Dinjija 60, 70 sena ilu, sewwa dan il-pjan kien diġà qiegħed fis-seħħ. Alla għaliex il-pjan hemm kien, dak kien dak kien parti mill-global depopulation. Sewwa? it-tnaqqis tal-popli fid-dinja. Infatti skont statistika storika dokumentata kien hemm imwiet globali ta' 55 miljun. Tgħidli 55 miljun xi? Id-dinja dak iż-żmien kienet daqqa kbira minn aspett uman. Sewwa. Ma dawn, dawn ħadu r-ruħ. Ħadu r-ruħ daw li jixdu l-isbaħ, ġabdew jaraw li d-dinja qed tintela' u qed jitilfu sormhom. Għal xiex? Illa għaliex jekk inti għandek familja dejjem tikber u mhux se titlef il-kontroll naqra naqra, kif qed jiġrilhom issa. Sewwa? Minn kull aspett qed jitilfu sormhom. Qed jitilfu sormhom minn aspett illa għaliex il-poplu qed jikber b'mod, b'mod illi huma mhux qegħdin in-nies mhux qegħdin in check. Il għaliex jekk inti it-tfal tiegħek m'intix ser ittihom dik l-edukazzjoni li m'intix se titlifhom finalment, fl-aħħar se titlifhom għax ma tajthomx edukazzjoni propja. Jekk inti rabbejt għal mod tal jekk inti rabbejt għasfur ġo gaġġa Minflok ġo ġnien, fejn għandu fejn jiġri, u hu qed iħossu li ma għandux jonqsu ma jonqsu xejn, sewwa, tgħidli jekk jara toqba xorta se joħroġ dan.